Шымырт исләре. Шымырт чәчәгенең исләре күңелне җилкендерә. Күпме еллар үтсә дә, яшьлекне искә төшерә. Мәхәббәттән исереп, шымырт исеннән ләззәтләнеп, хыялланып, Яшьлек утында янасың, Минем яшьлегем, Каласың хыялланып. Шымырт исе картлыкта да Дәртләндерә, Яшьлегеңне искә төшерә. Картлыкта хыялланасы килми, Күзләргә яшьләр төшерә. Шымырт исе, шымырт исе Үзгәрми, шымырт исенең Исертүе кала бары яшьлектә.

Тел. Тел ул сидерә, кидерә, биздерә. Тел ул яраттыра, ачуландыра, дуслаштыра. У, тел ул күп нәрсәләргә ия. Кешене кешедән биздерә. Аңарга ирек бирсәң, яман җир кебек, тел әйткән сүз бөтен дөньяга тарала. Тел ул әйтә дә кереп кача, ә бәласе кешегә кала. Кеше нишләсен, әйткән тел аркасында дөнья ямен югалта, Тынычлыгы, әйткән сүз аткан ук диләр, уйлап әйтелмәгән сүз җан җәрәхәте сала. Тел тел инде, авыздагы тел ул. Аны тоеп була, үзебез уйлап сөяшсәк. Онытмыйк үзебезнең ана телебезне, мын кортка әйләнәбез үз ана телебездә сөйләшсәк, егерме икенче ел. Ярату. Яшьлегеңдә зелеп яраттың, Онтылмый балачак мәхәббәт, Онтыла икән, онтыла, Булгач, җавапсыз мәхәббәт. Бер көнен күрмичә торып, Күпме газап кичергән мәхәббәт, Онтыла икән, онтыла, Җавапсыз янган, көйгән мәхәббәт. Тагын күрү, сөю, ярату, мәхәббәткә табыну, яну, яшьлегеңдә өзелеп яраттың, учакның да күмере сүнә, ялкыны өстәлмәсә, ярату сүнә, онытыла, онытыла, онытыла. Иркә.

Кайда кем? Минем подписчикларым. Менә мин тәрәздән генә төшереп ятам. Яз килде, язның, апрельнең 4 Чисасы, әнә күпме кырытты уже. Юлларны карагыз, карларны эретте күпме. Әйе, әйе, менә нинди матур. Менә минем монда помидорлар утыра, менә пересләр утыра. Менә болары чирлиләр, нәрсәдер булды аларга. Әнә нинди матурлык. Әнә эреп бетә инде карлар. Алла шөкер. Кояш шөкер. Әйе, ярый, сау булып торыгыз. Менә монда да тагын минем бер партия утравына. Яна, о, менә шуларны көне буе ту иг апкрем, ту апчыгам, апкрем, апчыгам, апкрем. Менә шулай иттереп эш күп. Эшләсәң, эшләмәсәң, бер якта кояшсыз, бер якта кояшсыз. Мысы төшкә кадәр кояш, тегесе Төштән соң кояш әз генә инде, күп түгел. Менә шулай иттереп, ярый, пока. Саулык торыгыз, исәнлек саулыклар телим барчабызга да. Матур дөнья, тыныч дөньялар булсын. Яхшырсын ие дөньялар. Менә сау булып торыгыз. Пока, пока. Әнә бүген җил сикка гына дисәң дә, каты җилләр дә бар, катырак та китә вакыт-вакыты белән. Менә Аллага шөкер, скоро җәйгә керәбез диясе калды. Ай, менә кич дисәм дә була инде, подписчикларым. Менә карагыз әле, мин тырышып-тырышып гибәдиянең икенче төр бәлеш дип атала. Шуны пешердем. И гибәдия пешердем. Эчен ничектер тәмле булырга тиеш. Менә монда әзрәк тишелгән әнә.

О, әне. Әне шулай иттереп. Приятного аппетита. Молодец та инде мин. Шулаймы? Әйе. Авызыма ачарга вакыт җитә. Уразада тотып ятам бит әле. Тырышып-тырышып бөтен нәрсәне эшлим инде. Әз булса да, әз булса да, әз булса да тыңларга кирәк инде. Әйе, түзәлгән кадәрле түзәм, түзәлмәгән кадәрле түзәлмим, малай.